Ey brother bon tarde bon noche Bon noche si brother ta lo siguiente mi mi no tin gana di haciu con un problema no ta un problema eigenlijk si bo por pasa no ta un problema pero mi ta kier bisa bo lasta e nan a bin drecha e airco pa mi kinan e airco no ta friando Pero te ken ta papia? John, ta ku John. John. Si, nan a bin drecha erko pa mi den Santa Maria. Nan a drecha mi erko, Yon ku man mi no sa ta kiko a pasa, pero bo sa a hisa mi erko bai kuné, mi ta kere bo ta bo ta bo ta verwar men aki den. Aki den ta kayente kayente. Pero no, mi sa ta ken bo ta mes hoor broer. No ta bos anda no ta bos anda drecha erko e ora ei ta henda robes Si ta bos. Si mester drecha erko pero Santa Maria ki dia na Santa Maria no a purado sin a a ami ta trabajo ami ta for Yulanda mi a kabe bin ta mi yu a bisa mi ta ta el a laga hende dreche kaba anto el a duna mi bo number paso mi a bisa hende friye di ku mi bel bo mes e ora ei direk direk. Si pero nan un na Santa Maria. Santa Maria, bo sa McDonald's Santa Maria? Sí. E hanchi dilanti di di di di di e lugá ku ta bende, ami sa ta kon mi ta splika bo presis pasobra kor a bo ta di Hulanda mi ta ta fakansi mi ta e e e kalor aki tin mi kansá hopi. No no no por ta no por ta ta hende robes bo yama kaiba un otro hende ami bisa Santa Maria no. Yo operá ti sin trapa bo awi. Ok ta cuetion ta un di bo bronan cu tambe ta drecha yara con mi mester anto pasobra dicon nan a duna mi bo number John Kuman basta con ta bisa ta pon pa mi bisa mi no ta abo anto ta abo si no no Awel bo No Awel sorry no no no ta fresco mi ke bira pero brother comprende pa mi Si no, mi ta komprondé bo paso mucha hora bo no sta dos ta. No paso mi ta komprondé bo abo bo tin tur bo rason, bo tin tur bo rason mi manera di ok no ta mi manera di mi manera di papia mi nan ta bisa mi dje koe kada be si no no dje mi ta nervia dje. Brother mi ta nervia dje airco plus ta haci calor mi bo ta kere mi ta sali fo'i den frio ya bin den mucho calor asina aki. No wel yo run ta bo ta cu ta siman pasa mi yo a bisa mel a laga hende bin ami ta ta fo'i Hulanda ma bin aki. Mi yu lo a puntra number oca of am el a duna bo ami sa ti ki. No mi sa no pasobra mi ta puntra bo mi ta creecha do e aña por si Joshua Santa Maria si mi tin hopi rato sin bai a do siman pasa pior. Bo sa no e yu di mi ki tambe ta pompa do bo sa no ta ki coña ta duna mi bo number anto pa mi pa mi bel bo tur rabia air con ta fria o abo un ta abo abo ami ta tende na bo stem cu bo ta un guy di di di seriedad.

Lugar di bende shuarma nan ta bende shuarma cu delante ta bende piscai nan awel bo ta lora bai rex den e anchi nan mane bo lora rex ey nan e cas na rex ey nan un cas berde cu blanco

Si no awel mi ta. Bo sa ki mi ta yasi ke mucha y mi ta bele. Si, si, mi ta kere ta asina mes mi tin ku hasi. Bo sa no? Si, paso bo, anto e manera kuma a yama bo bel bo tambe despensa pa e kos ei. N ta nechi si no, N ta nechi. Si, si, si, no, mi ta despensa. Ma, mañan tambe ta djadumingu, ami ta hende misa mi ta. Tamenti bo sa, N ta nechi un sabat asina ki mi ta lanta hasi ekonai. Riba un Sabat. Si no, no, no, e cansá cu e calor, bo sa no, brother? Awor cu mi ta pafó mi ta sintá den balcon aki pasobra ei den ta calor sua. Hombre. Kico ta? Mi ta wak un galiña mei cu tin un auto aki bao bin buscá mi pa mi sinta den airco den auto ei for, mas ke ta un rato. Ai si. Si si. Awel bon brother no worry bon. Bendición bendición. Bon danki igual.